Inche ase amarieta ange nkorokwa Obed, mogoonda Simoni. Inche nomomenyi o Bosongo iga iga, nabeire ageke egetambe. Engencho barabwo okorora ngochia nataarana ebango ya matiang'i na baria bagobwaterana nere ase ekiama gia Jubilee gotaara para. Rituko ria Jumapili naimoogete korwa mwane. Ngasoka egasi yane kawaida, nare korwa bosongo gochia kiomba, ngotara nchera korende ekero naikaga egati, nonye nanyorente na abamura bande bare around twenty iga babwate emete, inche ngakagana egasi yabo rende bakorwa mchengo, nabo bambwatete bare abwo bagasoka kong'ita, gose aye bono tarachegi monto. Nabambunete namoroche mbang'ite amaboko aya nimbunire omogongo ning'akire tindi konyara nonya na okoimoka, mbang'ite taro sana, abanto abasamaria abaya nabo bachete agwo nabare bagaitu lakini baende bakarwanera obogima bwane bakambeka epikipiki igoro. Okamenya ki bakanya gitari amang'enera tokonyora oborwari iga? Inchera ki osaba kwane ase eserikari ya Kenya? Igaa bono nao Kenya yaikeire iga yaani igo togoiki bono tokwe na serikari egetambe kerwa kende nkeiyo ekoimoki ekogera abamura abwo mbamanyire igo barenge omorengo bwa omogavana ase mba na omo MP o Nyaribari Charity Chanda. Mbaraoni mbamanyire abange babo, lakini egetambo keirwe nkeyo baimokerigwe. Onde bwensi ondigerereti gaki korwa ande onsi, na onde nyagitari onsi ondegete, timbwati inchera ende yonsi, na mbono iga chibesa chiganiri chie chisikani chinyinge, timbwati kobua konde. Koratware inchera ende orankonye, nabo ogonkonya gaki. Nachandekire, naende nintaete esapoti yaino. Inche eserekari ya Kenya egento nkobaboria, gaki inche enchera teiyo ndanyore obonene bwane, buna naye mominisitu iga ngominsiire mpaka tindi konyara gotenena nimbwate efamiri nkorigerie, nainche eria nere ofisi yane, enga buna monto onde bwensi orabanie amatunda aye paara, koratake koria, nabo okomogoria, onye toyataeti igo ogoeta tari okomorwania nonya riria amatunda otatagete koria, bono eserekari. chi'egento nare kobasake. Naende bwensi abakubwa abana ngokorera egasi nimanyete mwaigure amang'ana aya, ndiche gaki nainche onyare koba mogonkonya, oko nokwo ogosaba kwane nabwate. Naende ng'ake bono iga chibesa erenga chitakeirwe aende gwakwa eCT scan. Mani iga eCT scan ere eight thousand.
Igo toraikere onde bono igo oragokonye inde onyore chibesa echi iga. chigoire city scan igo nokoru jumapili nore aiga ase ensemo ebu noraire Okoru Jumapili naende ma amo naende iga mbare abasani bachire bake bake gonkonya mweshimiwa Birundu natumete abanto baye bagacha bakandora bakangorera amatunda na bagantigera egento geke Twatumekire kogora amarwaima aria ogocha gocha, omweshimiwa wa Machogu nere natumete omonto oye gocha, nere narwete obokonyi bwaye bokego, korende abasechi bado nchiraisana, bado echi chitakeire bono iga nang'enderete koruma iga bono mambia pi tindarara obotuko bwa rero aro mono naria naruma mono, bono bado chibesa nchitakeire bono iga naende iga, ng'ende esukari. Gaki onde bwensi oranyare gonkonya, nabo okobeka okoboko kwao Nyasae nabo akogosesenia, inche nabo ntanyare kogoakanera, lakini Nyasae nabo akogoakanera. Ejumapili eyio bagwetete enyagita na eeri y'entang'ani bwachete. Nare naeirtu general KTRH, nabo nabete admitted, lakini rende mbanshughulikereti ekagera ngachenchigwa gocha iga.
Ase bono iga ndang'ake ng'o ekeria oratebie abasaba iga bakorwania chipati echi chinde ng'a tori kobwatesia ase UDA gose nini, nki orakwanere igoro y'abasaba? Egento ndasaba abasaba baito ake mobaisa gotoma kabonge. Kenya yaito namanyete korwa ekero naeboretwe mpaka bono, Kenya eye ya bono tari ere eria twakamenyerete. Abanene aba mbabatome kabobe. Ekogera abakogotumeka, gokonyoorekana omanyete tagocha kooroka ororo na nere ogotumegete. Bw'esa eyo kwegwenke, naye teema nchera ende, oerigerie ebesa yao. Lakini rende egento inche nkobasaba, baria mwensi mwandwanete ande onsi ase onde oche onye kwandwaneti, inche timbwati bobe naye, omonto ndagotigere gento kerokio ndagotigere Nyasae agoakane.

omogunda, oria okwanire Abneri omogaka one, ase naki ngokora Jumapili nigo bamoumisete, abanto aba moumisete na abamwabete bobekwi, nere bieka ntegemeete buna mondigerete condition yane mosigo ime, nimbwate bado omwana omoke nyomba, korwa Jumapili nao ndare, tindagenda nyomba nche korora mwana, timbwati onde okondwanirira orankonyere oboene, omogaka one akonye- anyore oboene. nare gosaba eserekari ase more tafadhali, monkonye na inche nyore obwane buna mokonde gete ribasi mbwate, oyo nere orenge riko riane, nere ore kera egento kiane, timbwati ande na ande ndagende, ase taiyo mbwate ndarusie gokwana, gaki nkobasarora onde bwensi onyebwate, onde bwensi ondigereretie ase more, gaki motokonye tonyore eki torakonyore obwane botoke. abaiga bamoagete barobwo, ase ayio ere namanyete ekio arabaakane, so na omonto orenge egasi yaye tari gochegi monto, tari kogenda obusia monto kwenda gochegi monto ase are, omonto orenge egasi yaye, nare kobasaba motokonye tonyore obomo ase bo, erio amo- Naende omonto orachaka kobakonya namba aratomeke
namba omonto omonto oratake gotokonya namba aratomeke ere zero seven, four five.